il-ħamis tal-ewwel ġimgħa matul is-sena, sena tu, qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu wieħed, versi minn 40 sa 45. F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesù wieħed lebruż jitolbu bil-ħerqa. Inxteħet arkubtejh quddiemu u qallu, Jekk trid, tista' tfejjaqni. Imqanqal bil-ħniena, Ġesù mett idu fuqu, messu u qallu, Irrid, kun imnaddaf. U minnufih il-lebbra marritlu u ġismu ndaf. U witbu bisħieħ batu malajr u qallu, Is li ma tgħid xejn lil ħadd, iżda mur uri ruħek lil qassis u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex tkunilhom ta' xhieda. Iżda dak, mata telaq, beda jxandar ma' kullimkien u jxerred l-aħbar, hekk li Ġesù f'ebda belt ma seta' jidħol iżjed bid-dehar, imma kien jibqa' barra fil-kampanja, u kienu jmorru ħdejh nies minn kullimkien. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Ġesu għamel xi ħaġa li fi żmienu ma kienet tgħaddi minn moħħat li jagħmel. Mess lebruż. Il-lebrużi kienu l-emarġinati tas-soċjetà. Il-kundizzjoni fiżika tagħhom kienet dejjem tiggrava hekk kif kienu jibdew jitilfu partijiet minn ġisimhom. Ma kinux biss l-imwarrba, imma kkunsidrati bħalha diġà mejta, anki mill-familjari tagħhom stess. Il-liġi Lhudija kienet tipprojbixxi li wieħed imiss jew jersaq lejn rebruż biex ma jisfax ritwalment imniġġes. Il-lebbruż tal-Vanġelu tal-lum għamel xi ħaġa ta' min jinnuta. Hu resaq lejn Ġesù b'kunfidenza u b'umiltà u emmen li Ġesù seta' u kien se jfejqu. Normalment, lebbruż kien jiġi mħaġġar jew almenu imkeċċi jekk jipprova jersaq qrib rabbi, jiġifieri mgħallem bħal ma kien Ġesù. Ġesù mhux biss jaqtagħlu xewqtu, imma jurih l-imħabba personali, il-ħniena u l-ġentilezza ta' Alla bil-mod kif imissu. Skont l-għarfien mediku ta' dak iż-żmien, li tmiss lebbruż kien ifisser li kont se tkun f'riskju gravi li tieħu l-istess marda tiegħu. Mela Ġesù Mhux biss fejjaq lill-abruż fiżikament, imma wkoll emozzjonalment u spiritwalment, għax fl-imħabba li jurih meta ma ddejjaqx imissu, wassallu l-messaġġ qawwi tal-imħabba t'Alla għalih, b'mod aktar qawwi milli seta' jwassallu bil-kliem. L-Ispirtu s-Santu iħeġġeġ lil qalbna bl-imħabba ta' Kristu biex aħna wkoll inkunu nistgħu nilħqu u nservu lil oħrajn mimlijin ħniena u nieħdu ħsiebhom b'kompassjoni, mod speċjali dawk li ġew imwarrba u maltrattati. Int, tħallih lill-Ispirtu s-Santu jimlilek qalbek bl-imħabba u l-kompassjoni ta' Kristu għall-oħrajn? ħatkun il-qawwa ta' mħabtek, Mulej Ġesu. Tħeġġeġ bl-imħabba u l-ħlewwa li tant tippenetra fil-qlub tagħna li tbegħedhom minn dak kollu li hu taħt is-sema, tgħaqqadhom dejjem iżjed miegħek u tiftahom għall-bżonnijiet tal-oħrajn. Ammen.